But now we'll start with Arsenal Football Club. Um, Arsenal they prepare to break the release clause of RB Leipzig midfielder wey dem dey call Adam Styler and this thing go cost Arsenal thirty-two point five million pounds and the reason wey make Arsenal dey go for this guy be say this guy dey very very versatile he can play as a right back and he can play as a midfielder and you know say for two transfer seasons ago we don go for this this guy o but e no really materialize because RB Leipzig no really wan sell this guy because dem sef dem be strong heavyweights for Bundesliga so that's why Arsenal really say okay now I think this is the right time since Partey no go dey for January Elneny sef no go dey everybody know this one so that's why the reason say make we draft in this guy and the guy is still very young he's a small boy now na from America him be sef the guy dey play very well so that's why the reason say make we carry this guy how una take see this guy shey make we go for am abi make we free am Wetin una think about the guy? Let me know for comment section as we proceed. Omo Aaron Ramsey don win Arsenal Player of the Month of October o. I I know say I no tell una. So he don win am. I know say that time I talk say make na vote for am. Say he dey compete with all those kind Gabriel Mogales and co. So Baba don win am and it is well deserved you get because the guy really deserve am with all the your fine fine performances wey him do wey everybody come dey talk about am even all of us even those of us wey dey castigate am in the beginning come start to dey love am down so the guy really deserve all the attention wey he dey get and all the praises so na nice one for am at least it's the beginning of something great. Omo I still wan use the opportunity let una know say if you get any female wey dey support Arsenal football club wey go like to join us because our new program we wan dey do you know say every time i dey talk say we wan dey cover arsenal female team we wan dey cover arsenal female team e get as e go be na if na still men men men men na im dey for studio dey cover arsenal female team at least even if na one woman make him join us so if you know anybody wey be woman wey girl wey love arsenal love football and she dey outspoken she no dey fear to come out live make people dey see am make him dey talk him no dey shy for camera then just send the person dm to my just send the person my contact say okay make he enter my dm or make he show the person gfl tv make the person contact me directly so that we go get one person at least we don get one patricia wey don show interest say wan join i go still uh, dm am to let her know how the program go go So na wetin I say make I tell una if you get anybody wey you feel say this person go dey good for this program as in sabi female football eh just let us know at least make we dey cover more ground because I don observe say there is a gap in knowledge for that Arsenal female team a lot of una wey dey watch now una no really know anybody for that female team for Arsenal wetin be the name of their coach now you no know wetin be the name of their highest goal scorer you no know na only Bukayo Saka Gabriel Magalhaes Aubameyang sabi after we don conquer the female team don break into that niche dey go come check the academy a lot of una sef una no know the academy una no know Miguel Azeez if I ask tell una who be Miguel Azeez now you no know am if I tell you who be El Patino you no know so na all those things I want make we break all those grounds fill the gap in knowledge so that if dem talk about one player you go say ah na that guy wey dey academy okay ah na that number eleven for female team you know that kind level so na wetin i wan do now omo surprise surprise i say make i let una know say ozil dey for fenerbahce and the guy still no dey play o the guy still dey suffer from lack of game time baba still dey for benjamin you know say why i dey talk this one be say some people wey dey arsenal that time wey love ozil you know dem dey talk say ah don kill ozil career ozil is a great player say this that when fenerbahce come carry am dem dey praise am hey ozil and fenerbahce president dem be five and six wetin dey sup now Baba dey for Benjamin, he dey cry, he dey regret why he go Fenerbahce. So na so e just be. If you no good, you no good. If you don sha, you don sha. Make we no dey judge people based on past glory. You know say that time dem dey blame Arteta. Why you dey put this guy for Benjamin? Unai Emery wey first put am for Benjamin. Unai Emery wey be senior man, senior coach. You put am for Benjamin, na think say you no know wetin you dey do. Arteta come still play the guy, carry the guy throw for Benjamin. Dem come dey complain, dey castigate Arteta. Now, dem never vindicate am. Baba don go Fenerbahce now. Benjamin continues. From there now, before you know now, you go to find new club or make Kuku retire because football is not for you. You are a 70 years old man. Omo meanwhile, all the old 20 clubs for EPL, they don come outside to oppose the proposition wey Arsene Wenger dey talk say make dem dey play world cup every two years you know say asamoah dey work for eh, fifa now so e don help dem implement one footballing rule say e go good make we dey do biennial world cup make dem dey play world cup every two years so even henry sef don come outside early come oppose dis thing say baba e no make sense forget say i get respect for you you get

you never know whether baba wenga go throw away that deal for gutter abi he go still restructure am come bring am back again well mo dey watch as e go turn out omo surprise surprise for those wey no know steven gerrard don be aston villa manager they don unveil am so he don leave rangers come join them here now so is this a good move or is this a bad move shey for dey for jungle there wey you be lion or come for city come become goat we never really know how this one go be for am my prayer be say make dem no sack am early because guy don create history for that rangers and why i like this one be say e no be like maybe ateta now or lampard dey be say dem no really get massive experience for top flight football before dem come hire dem for that rangers baba dey go europa league dey play very well e break the monopoly of celtic for scotland as in e don put a mark there don set im name for the history books of scotland football the history books of rangers football

all those kind things dey affect am so you just say okay you know what ma just delete this thing now make i get peace of mind you get that's why i come delete am so now odegaard no dey twitter again so na so e just be o so even baba wenger sef don come outside come dey talk about champions league and epl so baba come dey talk say omo make you no lie say e dey very very hard to win epl than it is to win champions league because for epl competition mad see champions league go dey look say okay maybe na because na champions of different areas so e go hard na lie you say this epl e hard die and no be now e hard say na since when e don dey e don hard and every year dey get more harder you get every year no two seasons are equal na so e just be o in case you no know at the same time winger wan burst our brain because baba kwale talk say for two thousand he get the opportunity to sign cristiano ronaldo and he turn off that opportunity

omo i say make i ask una if though later today na we fit come live come still talk about this issue with the way wey Vlahovic issue dey go now you get there's possibility say we fit sign the guy there's possibility say we fit no sign am so as e be now which other alternative striker i fit talk say make we sign because for me now i dey reason that kind Dominic Calvert-Lewin or Isaac of Real Sociedad before you come talk about maybe maybe Oli Watkins you get

na wetin I say make I ask o. So my dear football lovers, na here we come to the end of today's show. Tomorrow, I will come again come give una fresh updates as e dey drop all over the world. And if today na the first time wey you dey see our program, no forget to like our post, share our videos, follow us and support us. And you see that bell notification icon wey dey there. Toggle am so that when next we drop videos, YouTube and Facebook go notify you say we don drop am. Thank you for always supporting us. God bless you and have a nice day.